Siwmai sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff gan iach. Diolch yn fawr am eich amyanu yn y fideo hwn. Fan yma, ydyn ni'n aln yr cydymdrefn weithrededd Linux gyda'r dosbarthiad Q4 OS, ac mae'r hyn yn rhedeg ar y dosbarthiad o Linux sydd yn galw Debian, troedegaeth neu gollyngiad 11. Yn yr fideo yma, dwi'n eisiau i arddangos sut i lawrlwytho ac i ysgrifennu i'r ffôn cof allanol USB yr ffeil gyda'r delu ar gyfer y mewnsefydliad o'r Cefngrefn Weithrededd ar unrhyw cyfrifiadur. Mae'r y fath rhain o'r ffeiliau, sef yr ffeil gyda'r yr delw o'r disg golygol neu optigol neu'r drymeddol gyda'r yr dyrffaniad o'r pwynt ISO ac mae'r hyn y delw sydd yn bodoli ar yr disgau XD pan ydyn yn Mewn sefydlu yr meddywedd oddi wrth yr ECD. Os byddem ni yn yr gefndrefn weithred Windows ac yr ewylsem ni i lawrlwytho yr fel delw golygol yma ac wedyn i'w ysgrifennu i mewn i'r ffôn cof allanol USB, fe byddai hyn ymweithrediad yn weddol hawdd gyda'r yr meddalwedd sydd yn galw Rufus, sillafuwyd RUFUS, a dyma'r yr wefan ar ei gyfer. Ond mae'r hyn yn gweithio yn unig yn y gefndir mwythrdedd Windows. Os ydyn nhw'n eisiau i wneud yr un peth yn y gefndir mwythrdedd Linux fan yma, ai ydy hyn yn alladwy? Wel, yn y fideo hwn, ers yn mynd i darganfod, Mae gyda ni amryw waith o dewisiadau yn yr Cefn Drefn Weithrededd Linux. Mae'r yr feddalwedd hon, sef Balena Etcher, un ohonynt, ac fan yma mae gyda ni yr cysylltiad ar gyfer yr lawrwyddiad o'r feddalwedd ar gyfer Linux yn yr 32 bit ac hefyd yr 64 bit. Ond os rŷn yn chwilio ar ei gyfer yn yr synaptig rheolwr pecyn fel hyn, nid yw unrhyw etio ar gael oddi wrth Belenna, felly dwi ddim yn fodlon i argymell unrhyw meddywedd

hyn sydd yn dod oddi wrth yr wefannau swyddogol oddi wrth Q4OS ac hefyd Debian. Felly, fan yma os ydyn yn achwilio ar gyfer rhywbeth fel image USB. Mae gyda ni uh, Gnome lluosog ysgrifenwr sydd wedi ei gynspedlwyd fan yma yn y cyfrifiadur. Os ydych chi'n yn morlleio i'r cymwysiadau ac wedyn i'r cymwysiadau unwaith eto ac wedyn i'r ategolion ac wedyn i'r cysawd, A dyna fe, dyna'r yr lluosog ysgrifenwr ar gyfer yr USB. Ond mae'r meddalwedd hon yn hollol yn yn addas ar gyfer y sefyllfa hon, oherwydd dwi'n yn rhedeg yr holl gefndir weithrededd Linux ac hefyd yr rhyngwyneb graffig defnyddiwr oddi wrth yr Santes Crusa Blade fan yma, ac mae'r hyn yn alysgrifio yr un ffael, fel mae'n e'n dweud yn yr deitl neu'r enw o'r feddywedd yn lluosog i'r pwb un ffôn cof allanol USB i gyd, sydd yn ei atodwyd neu ategwyd i'r cyfriniadur, fe fyddai y feddalwedd hon yn hollol berffaith os dwi'n yn rhedeg yr cyfundrefn weithrededd oddi wrth y dysg caled, ond nid yw hyn yn digwydd ar y foment. Ond mae'r dewis arall, sef i defnyddio yr gorchymyn, Didi oddi wrth yr rhonghwyneb llinell gorchymyn oddi wrth y terfynell, sydd yn galw DD, ac fan yma dwi'n mynd i brofi hyn yn y fideo hwn. Felly os dwi'n yn dechrau y terfynell fel hyn,

Yn gyntaf, mae angen i ni i lladwyllo yr ffeil delw tremyddol neu golygol mewn sefydliad fel hyn. Dwi'n yn defnyddio y cyfrifiadur gyda'r y 32 bit, felly dwi'n angen i dewis fan yma.

A dyma fe, dyma'r er llofruddiad llwyddiannus. Felly, yn ôl yn y terfynell, rydyn ni'n gallu rhedeg y gorchymyn DF ar gyfer dysg rhydd neu dysg free fel hyn. Ac mae hyn yn arddangos yr llwybrau ar gyfer y marchogaethau gwahanol sydd yn bodoli ar y foment cyn rydyn ni'n Atodi neu ategu yr ffôn cof allanol ychwanegol i mewn i'r cyfrifiadur, felly os rydyn nawr yn mewnosodi yr ffôn cof allanol USB i mewn i'r cyfrifiadur fel hyn, A dyma'r yr enw o'r dyfais ar yr cyfrifiadur, sef SDEC1, felly os yr hyn nawr yn aredig yr un gorchymyn fel hyn, DF, ac wedyn os yr hyn nawr yn clicio ar yr agor mewn ffenestr newydd, Dyma fe. Nawr, ar yr hambwrdd panel ar y welod, rydyn ni'n gallu gweld hefyd mae'r er ffon cof allan o USB hwn wedi ei marchwagaethwyd imiwn i'r cyfrifiadur, ac nawr os rydyn ni'n gwneud yr un gorchymyn DF fel hyn,

Ac wedyn, i basio i mewn i'r golygydd fan yma. Nawr, y cam nesaf yw, mae angen i dad barchogaethu yr device hwn, sef yr ffôn cof USB allanol, ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy ddefnyddio yr gorchymyn yw mount, fel hyn, ac wedyn yr enw yr dyfais neu'r llwybr i'r dyfais, fel hyn. Mae'r er gorchymyn pseudo yn cynrychioli y gorchymyn ar gyfer yr defnyddio goriwch i wneud sef yn Saesneg super user do i defnyddio'r y caniatadau perthnasol i'r defnyddiwr hwn, ac wedyn rydyn ni'n gallu pwyso ar y botwm doddiad. Felly os ydych chi'n nawr yn gwneud yr gorchymyn DF unwaith eto, a dyna fe, mae'r er ffôn cof allanol USB yn newydd ategwyd neu atodwyd nawr yn dadforhagaethwyd hefyd. Nawr, y cam nesaf yw i forllewio i mewn i'r bigell ar gyfer yr

Awgrymu oddi wrth yr pregell yma i mewn i'r dyfais ar gyfer yr ffôn cof allanol USB, sef blaenslaes dev blaenslaes sdec 1. Fel hyn, yn gyntaf mae angen i mewnbynnu y gorchymyn sudo i wneud fel yr gorychwch defnyddiwr, ac wedyn y gwagliau, ac wedyn y gorchymyn DD ar gyfer y disg deblygiadwr, neu yn Saesneg, y disg duplicator, ac wedyn mae'n angen i benodi y dewisiad EF ar gyfer yr ffeil mewnbynnol yn cyfartalu i'r yr enw o'r ffeil, sef Q4 OS cysyllt not 4.8 cysyllt not i 386 cysyllt not i n s t ec d pwynt r 2 pwynt iso fel hyn Ac wedyn mae'n angen i penodi yr diwylliad ar gyfer yr ffeil allanol neu allbynnol, sef OF yn cyfartalu i'r, ac wedyn yr enw o'r dyfais ar yr cyfrifiadur, sef blaenslais def, blaenslais SDEC1, ac wedyn gwagle,

trwbleddiad, sef status yn cyfartalu i'r neu'r cyflwr yn cyfartalu i'r rhagteithiad neu'r cynyddiad fel hyn. Ac wedyn mae angen i pwyso ar y botwm doddiad fel hyn. nawr mae angen i achos ar gyfer yr holl sefydliad i gorffen. A dyna fe, dyma'r holl sefydliad wedi ei orffen, wedi 113.15 eiliad. Nawr y cam nesaf yw i alderchau y cyfrifiadur wedi ei hollol cael i lawr. ac awn ni'n gweld os ydy'r y cyfrifiadur yn dechreu oddi wrth yr ffôn cof allanol USB gyda'r yr meddalwedd i ni'n sefydlu yr cefn drefn weithrededd i mewn i'r cyfrifiadur. Cawn ni'n gweld. Wel, etegais i, neu atodais i, ar ffôn cof allanol USB, caewyd trwy'r yr gorchymyn DD yn gynharach fel yr unig ffôn cof allanol USB ategwyd i'r cyfrifiadur, ac hefyd roedd yr BIOS neu'r gosodiadau i ddal radd ar gyfer yr perthynas cyfrifiadur wedi ei osodwyd i ddarllen neu i chwilio ar gyfer yr cyfundrefn wrthdydedd oddi wrth yr ffôn cof allanol USB, ond beth ddigwyddodd oedd roedd yr cyfrifiadur yn dechreu trwy ddarllen oddi wrth y disg caled lle mae'r cyfundrefn wrthdydedd Windows eisoes yn ei mewn sefydlwyd, yn hollol yn anwybyddu yr ffôn cof allanol USB. Felly, roedd yr cais i greu yr ffôn cof allanol USB i mewn sefydlu y meddalwedd newydd yn cychwynnadwy, yn hollol yn anllwyddiannus, neu yn fethiannus. Ond nawr, ar gyfer yr ail gais, Dwi'n mynd i geisio rhywbeth gwahanol, er fod yn dal yn defnyddio yr un gorchymyn sef DD. Ar gyfer yr cais olaf, defnyddiais i yr enw o'r cyfrwng ar gyfer yr dyfais fel yr un fan yma, blaenslaes dev, blaenslaes sdec 1. Ac nawr, dwi'n yn meddwl fe allai hyn yn anghywir, achos os dwi'n yn mewnbynnu y gorchymyn ls blk fel hyn, mae'r hyn yn arddangos yr enw o'r dyfais fel yn unig, sdx, heb y rhif un, ac mae'r rhaniad gyntaf yn SDEC1, felly, yn y tro hon, dwi'n mynd i alfedig a'r gorchymyn DD, ond nawr, dwi'n mynd i hepgor y rhif 1 ar ôl yr SDEC fel hyn. Dyna'r yr gorchymyn sudo i gwneud neu i rhedeg y gorchymyn hwn fel yr defnyddiwr goriwch, sef y super user, ac wedyn dwi'n mynd i mewnbynnu y gorchymyn DD ac wedyn gwagle, ac wedyn yr ffeil mewnbyniad fel Yr un fan yma ar yr ochr dde, sef Q4, OS, cysylltnod, 4.8, cysylltnod, E386, cysylltnod, ENSTXD, pwynt R2, pwynt ESO, ac wedyn ar gyfer yr ffeil, allbyniedig. Dwi'n mynd i mewnbynnu yr enw o'r defaid, sef blaenslais def, blaenslais sdec heb y rhif 1 ac wedyn gwagle, ac nawr dwi'n mynd i benodi yr maint o'r

o'r rhybreddiad. Dwi'n mynd i'n penodi, mae angen i allbynnu uh, rhag deithiad neu rhag llwyddiad neu'r cynyddiad fel hyn. Ond cyn rhedeg y uh, gorchymyn yma, dwi'n yn sylwi neu syni mae'r er ffôn cof allanol USB yn dal yn ei barchgaethwyd ar yr cyfrifiadur, felly mae angen i Dad farchogaeth i fe. Felly dwi'n mynd i dechreu y terfynell arall ar gyfer hyn. Ac nawr dwi'n mynd i mewnbynnu y gorchymyn sudo gwacle ac wedyn yw mount i Dad farchogaeth i fe ac wedyn yr enw o'r defaith sef dev sdec fel hyn neu dev sdec 1 fan yma nawr dwi'n mynd i pwyso y uh, dodiad ar gyfer y gorchymyn DD fel hyn A dyna ni. Mae'n e newydd gorffen. Nawr, mae'r cam nesaf yw i algychwni y cyfrifiadur hwn gyda'r yr dyfais yma fel yr unig ffon cof allanol USB a tegwyd i'r cyfrifiadur ac awn ni'n gweld os mae'r yr cyfrifiadur y tro hon yn cychwyn oddi wrth yr ffon cof allanol USB. Dychwelwn ni yn ôl yn amser byr. Wel, rydyn ni nawr yn ôl yn y cefndir yn weithrededd Linux wedi ailddechrau y cyfrifiadur. Felly, ai wnaeth yr cyfrifiadur yn cychwynnu i mewn i'r ffôn cof allanol USB ar gyfer yr newydd mewn sefydliad o'r cefndir yn weithrededd pan etegais i neu atodais i hynny fel yr unig ffôn cof allan o USB yn y cyfrifiadur? Wel, yr ateb yw y doedd. Roedd yr cyfrifiadur yn dechrau gyda'r yr sgrin dechreuedig ar gyfer yr newydd mewn sefydliad o'r cyfundrefn wrthedd Q4OS. Felly roedd yr Gorchymyn di di ar yr altro honno yn hollol llwyddiannus. Nawr, gyda'r yr ffôn cof allanol USB yna, oedd wedi ei creu yn hollol trwy'r defnyddio o'r offer ar gael yn y cyfundrefn werthoedd Linux,

Felly, dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl!